ġorru l-bombi nukleari u l-missili bil-bombi nukleari li jistgħu jisparawhom. U ma nafux, laqqas inkunu nafu dak kemm hemm submarines u l-aircraft carriers li jkun hawn x'potenzjal ikollhom u ma jkollhomx, ma jqogħdux jgħidu dawn. Anzi jgħidu għandna politika li ma ngħidux. x'għandna u m'għandniex nukleari. Allura aħna s-sitwazzjoni tagħna hija tali illi il-Mediterran fejn jidħlu n-nukleari huwa wieħed mill-iktar jekk mhux l-iktar reġjuni li qed fil-periklu. Illum aħna qegħdin fil-periklu iktar pereżempju milli qiegħed il-Ġapan. Il-Ġapan ma mhux qiegħed f'xi sitwazzjoni llum illi qed jistenna xi attakk nukleari, lanqas mill-kwistjoni tal-Korea. Imma aħna, iktar għall-Mediterran, tant huwa volatili, tant hawn kwistjonijiet militari għaddejjin illi jekk nieħdu dal-aħħar seben sena niddubita Kienx hemm ġurnata waħda mad-dawra tal-Mediterran li ma kienx hemm xi konflitt militari, u tant jidher li mhux faċli biex jispiċċaw il-konflitti militari, illi aħna llum il-kwistjoni tan-nukleari hija mill-iktar ta' periklu kbir. Imma issa ħalli nkompli ftit ieħor hawnhekk. Il-poplu Malti, immexxi mill-Gvern Malti u mill-Parlament Malti, naturalment, suppost li jifhem dan il-periklu u suppost li kemm jista' jkun ibiegħdu minn Malta u mill-Mediterran. U suppost li qegħdin naħdmu biex jekk jista' jkun ikun hawn diżarm totali, mhux nukleari biss, imma jnejdu għall-inqas nukleari, mill-Mediterran. Fil-fatt, però, il-Parlament tagħna ħa pożizzjoni l-kontra, kemm il-Gvern Laburista u kemm l-Oppożizzjoni. Għaliex qed ngħid hekk? F'Ġunju ta' sentejn ilu, tat-2017, ġifieri sentejn u nofs ilu, il-United Nations ipproponew trattat li jipprojbixxi l-armamenti nukleari Il-United Nations għamlet trattat illi jorbot illi l-armamenti nukleari jiżżarmaw u jispiċċaw mid-dinja u ħadd ma jkollu dritt li jipproduċihom jew jużhom u dan kollu. Issa da trattat jista' ikun fis-seħħ jekk jaqblu miegħu il-pajjiżi kollha jew il-maġġoranza tagħhom. Fis-sentejn u nofs li għaddew, diġà kien hemm 70 pajjiż li ffirmaw li jaqblu miegħu dat-trattat li jipprojbixxi l-armamenti nukleari. U fost dawn is-70 pajjiż hemm pajjiżi Ewropej. Hemm, pereżempju, l-Awstrija li ffirmatu, hemm l-Irlanda li ffirmatu, hemm il-Vatikan li ffirmah. Ma ffirmawhx dan it-trattat biex jidħol fis-seħħ l-Istati Uniti, ir-Russja, iċ-Ċina, l-Iżrael, dawk li għandhom. Dawk li m'għandhomx jafu li ma jaqbillhomx li jkun hawn il-nukleari, imma dawk il-kbar li għandhom qed jgħidu le aħna ma rridux. U Alla jbierek, il-Parlament Malti ukoll hekk qed jgħid, qed jgħid kif qed tgħid ir-Russja u l-Amerika u ċ-Ċina illi ma jaqbilx ma' dat-trattat illi, għax ma ffirmahx f'sentejn u nofs, la ma ffirmahx, ma jaqbilx il-Parlament tagħna, il-Gvern Laburista u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista Għandhom qbil illi fil-United Nations ma ma jiffermawx dana il-ftehim. Dan huwa t-Treaty Nuclear Weapons. U dana naturalment hija bluha, mill-inqas nsejħilha bluha hi din. Mela aħna biċċa pajjiż żgħir, gżira żgħira, li qatt ma jista' jkollna u qas għandna bżonn dawn il-bombi nukleari li għandna storja li għal 2,500 sena dejjem intużajna għall-gwerer ta' ħaddieħor, aħna jaqblilna illi daw l-armamenti nukleari ma jkunux ipprojbiti. X'jaqblilna aħna? Din hi sitwazzjoni immensament stramba illi u kollox inkiss inkiss il-Parlament tagħna la qatt ma ddiskuta jekk għandux jiffermah jew le dan il-ftehim, la qatt ma ta xi raġuni lill-poplu Malti il-għala ma jaqbilx miegħu, xejn minn dan, però sal-lum Malta għadha qed tgħid li ma jimpurtax billi jiżdiedu l-bombi nukleari fil-Mediterran. Jiena nispera illi anki issa bit-tibdil li ħa jkun hemm fit-tmexxija tal-Partit Laburista u tal-Gvern allura nispera jiena illi min isir Prim Ministru l-ġdid din il-kwistjoni tad-diżarm itieha s-serjetà li jixirqilha. Nispera li min ikun hemm l-interessi nazzjonali vera ta' Malta itihom importanza u f'dal-każ jidħol biex naħdmu biex ikun hemm id-diżarm totali mill-Mediterrani biss. Nispera illi fit-tibdil li suppost għandu jsir fil-Kostituzzjoni, mhux talli ma nneħħux in-newtralità u n-non-allinjament imma nżidu d-diżarm, inkluż id-diżarm nukleari, biex Aħna vera nkunu qegħdin infittxu l-paċi, nkunu qegħdin infittxu s-sigurtà fil-Mediterran u vera nkunu qegħdin infittxu l-interessi nazzjonali tagħna.
Issa tajjeb illi niftakru illi fuq din il-kwistjoni tan-nukleari mhijiex l-ewwel darba li qed nitkellmu fuqha. Għaliex fl-1989 il-Partit Laburista stand kontra d-dħul tan-nukleari u fakkru li dak iż-żmien jiġifieri fid-89 tas-seklu l-ior, kellu kellha ssir viżita f'pajjiżna ta' bastimenti tal-flotta Ingliża. U fosthom kien hemm bastimenti li kienu magħrufa li huma bastimenti nukleari, jiġifieri jużaw l-armi nukleari. U l-Partit Laburista dikinhar fl-Oppożizzjoni ħa l-qagħda illi ma għandniex nippermettu d-dħul tal-bastimenti nukleari fl-ibħra Maltin. Dak iż-żmien il-Gvern Nazzjonalista ma ħassx li għandu jieħu l-istess linja tal-Oppożizzjoni Laburista. U għalkemm fil-fatt il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni insista li jekk il-bastimenti tal-flotta Ingliża ma jiddikjarawx li mhumiex nukleari li ma jużawx in-nukleari ma jitħallewx jidħlu fil-Port il-Kbir. Fil-fatt, il-flotta Ingliża, in-Navy Ingliża, ma kinitx ippreparata tagħmel din l-istqarrija. U għax m'għamlitx din l-istqarrija, il-Partit Laburista ħa l-passi, biex jimmobilizza l-ħaddiema dakinhar tal-portijiet u tat-tarsnari u ma ħallejniex li l-bastimenti tal-flotta Ingliża jidħlu f'pajjiżna għalkemm fuq wieħed minnhom kien hemm ukoll wieħed mill-prinċpijiet tal-Ingilterra u l-bastimenti kellhom jorbtu 'l barra minn San Pawl il-Baħar u ma daħlux fil-Port il-Kbir. U s-sena l-oħra għamilna lapida fejn fakkarna din il-ġrajja ta' ġieħ għall-moviment tal-ħaddiema Malti illi ħa stand kontra d-dħul tan-nukleari pajjiżna. U nixtieq ukoll infakkar illi dik il-ġrajja f'pajjiżna Swied biex tkun ta' eżempju għall-ħaddiema Awstraljani għaliex meta l-bastimenti li kellhom jiġu f'pajjiżna baqgħu sejrin fil-fatt għal Vista fl-Awstralja, hemmhekk ukoll il-ħaddiema Awstraljani kkupjaw Dak li għamlu l-militanti Laburisti f'pajjiżna u ma ħallewx li l-bastimenti nukleari jidħlu fil-portijiet ewlenin tal-Awstralja. Dan kien fin-1989. Jiġifieri, it-talba li għamel sieħbi li l-Gvern Malti jieħu stand fuq din il-kwistjoni u jiffirma t-trattat tal-projbizzjoni tal-użu, tal-produzzjoni u l-użu tan-nukleari ma tkunx xi ħaġa ġdida. għall-Partit Laburista fil-Gvern għaliex fl-89 il-Partit Laburista uffiċjalment ħa qagħda kontra n-nukleari u ma stajniex ma nagħmlux hekk għaliex sentejn qabel, jiġifieri fl-87, fis-87, il-Gvern Laburista fi Frar ta' dik is-sena, kien insista illi fil-Kostituzzjoni tagħna jinkiteb il-prinċipju li aħna kontra kull forma ta' gwerra, li ma nieħdux sehem ebda forza, alleanza militari u li aħna nimxu fuq politika li nfittxu l-paċi u mhux il-gwerra permezz tal-istatus tan-newtralità. Importanti li dawn il-fatti storiċi, ma jintesgħux, għax dawn ikunu raġuni oħra għaliex fil-Kostituzzjoni ġdida, jekk issir, għandha tidħol illi Malta hija kontra n-nukleari, anzi, kif qal sieħbi, li Malta taħdem għad-diżarm totali, x'jiġifieri diżarm totali, mhux biss kontra l-armi nukleari, imma li għandhom jonqsu l-armamenti, l-armi u l-armamenti li hawn illum fid-dinja. Illum mhux hawn armamenti fid-dinja, imma kull sena jiżdiedu fil-kwantità U jiżdiedu fil-kwalità, jiġifieri, kull sena joħorġu iktar, jiġu prodotti iktar armi iktar qerrieda minn dawk li jeżistu. Sieħbi qal li L-armi nukleari tal-lum huwa elf darba aqwa minn dawk li ntużaw fl-1945 fuq il-Ġappun. U kull sena, bl-avvanz teknoloġiku li qed isir fid-dinja, dejjem joħorġu iktar armi, mhux biss nukleari imma anki konvenzjonali, illi huma iktar qerrieda. u l-pajjiżi jiftaħru, ħalli jkunu jistgħu jmexxuhom, jipproduċuhom u jbigħuhom lil pajjiżi oħra. U din hija negozju, wieħed mill-ikbar negozji tad-dinja, il-produzzjoni u l-bejgħ tal-armamenti. U pajjiżna Fil-fatt, għandu anke bħala prinċipju, għandna niddikjaraw li l-poplu Malti huwa kontra l-armamenti. Kif qal sieħbi, jekk mhux għal xi ħaġa oħra għax huma ħela. u rimi tal-fondi tal-flus li d-dinja tant għandha bżonn biex nistgħu aħna nagħmlu tajjeb għan-nuqqasijiet ta' miljuni ta' nies li hawn fid-dinja b'ħafna nuqqasijiet anki tal-essenzjali tal-ħajja, jiġifieri anki ikel. u xorb barra d-djar u ħtiġijiet oħra ta' saħħa tal-popli, fejn hemmhekk ikunu ġustifikati, jekk infaddlu minn dak li qed jintefa' fuq l-armamenti u jintuża dak li jiġi mfaddal minn fuq l-armamenti għall-ħtiġijiet essenzjali tal-popli, mhux tal-poplu Malti biss, tal-popli kollha tad-dinja, anzi l-iktar popli li għandhom bżonn ta' għajnuna fid-dinja kollha. illi ġimgħa ġimgħatej ilu il-Prim Ministru tal-Iżrael f'wieħed mil-laqgħat tal-Kabinett waqt li kien qed jiftaħar fuq il-ftehim li l-Iżrael għamlet ma' Ċipru u mal-Greċja ħalli jkun hemm tfittxija u produzzjoni tal-gass li hemm bej l-Iżrael, Ċipru u l-Greċja biex isir pajp tal-gass ħalli minn hemm, minn minjieri tal-gass mill il-gass ikun jista' jidħol fl-Italja u fil-pajjiżi oħra tal-Mediterran, fosthom anki jasal f'Malta, jekk jasal fl-Italja, permezz ta' l-pipe li l-Gvern Malti qiegħed jippjana li jibni bejn Sqallija u Malta, Ħalli minflok dak il-bastiment li għandna Marsaxlokk nieħdu l-gass ta' Terari permess tal-pipe li jiġi minn Sqallija għal Malta. Mela il-Prim Ministru f'waqgħa tal-Kabinett, il-Prim Ministru tal-Iżrael, Natanjahju, Fid-diskors li għamel, qal li Iżrael permezz ta' dal-proġett se tkun potenzja nukleari. Issa l-Gvern ta' Iżrael, Għalkemm id-dinja kollha taf li l-Iżrael għandu l-bombi nukleari, qatt ma ammetta li huwa potenza nukleari. Huwa veru li l-Prim Ministru wara li qal hekk, Qal li żbalja, ried jgħid potenza tal-enerġija. Imma fil-fatt hekk qal, potenza nukleari. U din hija ammissjoni li l-iżla hija wkoll stat nukleari. Mela fil-Mediterran għandna l-Iżrael stat nukleari. It-Turkija għandha l-bażijiet nukleari, l-Italja għandha l-bażijiet nukleari, għandna l-bastimenti tal-Renju Unit li huma nukleari, għandna l-bastimenti Amerikani barra l-bażijiet f'dawn il-pajjiżi li huma nukleari U għandna lil Iran ukoll li huwa stat nukleari. U għandu raġun sieħbi li jgħid li forsi ebda reġjun tad-dinja ma huwa armat bin-nukleari daqshekk hu r-reġjun. U għalhekk Dejan huwa suġġett mill-iktar tagħna u ta' interess għalina għaliex aħna fiċ-ċentru tar-reġjun tad-dinja l-iktar armat b'armi nukleari illi inbegħdu minn pajjiżna din it-theddida tan-nukleari. It-theddida għaliex anki jekk mhux fi gwerra, mhux intenzjonalment jintużaw l-armamenti nukleari, evident, u jkollna tal-foqta nukleari din tkun ta' ħsara enormi għall-atmosfera tagħna u tkun ta' dannu kbir mhux biss għall-poplu soċjalment, għal saħħtu, imma anki għall-ekonomija tal-pajjiż. Infakkru f'dak li ġara eluf ta' mili 'l bogħod minn pajjiżna f'Mitta f'Chernobyl, fejn kien hemm hemmhekk l-isplużjoni ta' nukleari ta' impjant nukleari u da u dak li ġara f'Chernobyl Eluf ta' pajjiżi 'l bogħod minn pajjiżna inħatt f'pajjiżi oħra tal-Ewropa inkluż ġewwa pajjiżna. Aħseb u ara jekk ikun hemm inċident nukleari fil-Mediterran. f'xi parti mill-Mediterran, kemm dan ikun ta' ħsara għal pajjiżna. Issa dana barra l-kwistjoni li qal sieħbi, illi din hija kwistjoni ta' prinċipju għalina li għandna nkunu kontra Dawn l-armi li huma, fil-fatt, la ma jagħmlux distinzjoni bejn min jeqirdu, jiġifieri ma jeqirdux biss is-suldati u l-militar, imma anke ċ-ċivili, huma kontra l-umanità. Min juża l-ikrieħ nukleari, ikun qed jagħmel delitt kontra l-umanità għaliex ikun permezz tagħhom qiegħed jeqred iċ-ċivili li ma jkunux parti mill-forzi armati tal-pajjiż. Għalhekk huwa importanti dan is-suġġett illi naffrontawh din is-sena u dak l-appell li għamel sieħbi li Malta tissieħeb u tifferma t-Trattat tal-United Nations kontra n-Nukleari Mhux li jonqsu n-nukleari, mhux li ma jintużawx, imma jinqerdu. Għax jekk ma jinqerdux, ma tagħmilx skop li jkompli żżomm armi li m'intix se tuża. Allura għandhom jinqerdu u minflok il-flus li jintefqu fil-produzzjoni tagħhom, fil-preservazzjoni tagħhom u fl-iżvilupp ta' iktar armi nukleari, dawn jintużaw għal skopijiet aħjar. Nifqu hawn għax il-ħin ma jippermettix. Nirringrazzja lil sieħbi li ħa sehem f'did-diskussjoni u nirringrazzjakom li erġejtu bdejtu tisimgħuna fis-sena ġdida. Infakkarkom, il-programm jinstema' kull nhar t'Erbgħa fid-disgħa b'repetizzjoni nhar ta' Sibt fil-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar. U nfakkrukom dejjem biex taraw il-websajt tal-Front Matin Inqumu u tas-CNI.